Минем туган авылым Кистем һәм мин аның белән горурланам. Чыннан да, безнең авылыбызда горурланырлык борынгы тарихыбыз, сакланып калган мирасыбыз бар һәм инде монда тырыш, милли рухлы, дини көчле, иманлы халык яши. Авылыбыз борынгы, рәсми документларда ул 1678 елда телгә алына. Кистемгә Мөхәммәт Кылкасимов нигез сала һәм күпчелек кеше Касимов фамилиясен йөртә. Мәгълүматларга караганда, Мөхәммәт Кол хәзерге Киров өлкәсе Ныкрат авылыннан күчеп урнаша. Безгә килүче кунакларга, туристларга без горурланып Касимовлар шәҗәрәсен күрсәтәбез. Безнең ыру башы да 1551 елда телгә алынган Арча князе Касим бигә барып таша. Аның нәсел дәвамчылары ун меңнән артып, күрше авылларда гомер кичерә, ил буйлап сибелгән. Касимовларның ыру бишеге Кистем авылы, Удмуртиянең төньяк өлешендә Бализино районында урнашкан. Районда гына түгел, республикада да иң зур татар авылы ул. Әби бабаларым шушында туып үскән, Болгавыр елларда репрессия корбаннары булган, әниемә читтә туарга туры килә. Әмма аңа әби-баба туфрагына кайту бәхте тия. Үзем дә Казанга китеп укыдым. Шунда эш тапсам да, авылымны калдыра алмадым. Гаиләм белән шушында яшим, авылым тарихын барлауны, саклауны төп бурычым итеп саныйм. Авылыбыз республиканың туристик сукмагына кертелгән, бездән кунаклар өзелми. Тарихыбыз сүздә генә түгел, Күз алдында 100 еллык тарихы булган мәчетебез бинасы исән, архитектурасы кызыклы, сигез почмаклы итеп салынган, анда хәзер ислам тарихы музее. Кистемдә мәчет манарасы бер кашан да киселмәгән, иң авыр болгавы елларда да халкы ишегенә зак салдыртмаган, биш вакыт намаз укылган, белем эстәргә килгән шәкертләр шунда яшәгән. Рамазан аенда авылыбызга килеп чыксагыз,

Икенче бер шәхес Әхмәров Юлов кометасын ашкан, гомер буе Кистем мәктәбендә белем биргән укытучыбыз Ибрахим Әхмәров. Авылыбызда эш музей эшләп килә. Берсе мәктәптә, икенчесе мәдәният йортында, өченчесе мәчеттә. Мәктәптәгесе Кистем халкы көн күрешен чагылдыра. Экспонатлар борынгы. Без аларны республика күләмендә күчмә күргәзмәләргә дә алып чыгабыз. Авылыбыз халкы элек-электән динле, хенәрле. Әйтик, Шамаил язу осталары булган, читек түгүчләр булган. Осталар бүген дә бар, һәм алар теләсә нинди эшкә курыкмый тотына, башкарып чыга. Хәтта мәчетләргә манара ясау кебек катлаулы четерекле эшкә дә. Мәчет музейдан соң туристларны кунак йорты кабул итә. Татар мәдәнияты үзәге җитәкчесе Светлана Касимова Туып үскән йорт ул. Инде анда яшәмәсәләр дә, мишендә һәрвакыт ут дөрли, кистемгә генә хас милли ашлар пешә. Җирле сөйләмебез үзенчәлекле, борынгы, ул әдәби телдән шактый аерылып тора. Үзебезгә генә хас гореф-гадәтләребез, йолаларыбыз бар. Яз көн боз зату саклана. Йолалма утырту да бездә гадәти эш кенә Ә туган тумача, күрше күленне июче беме, ягъни эмә. Авыл халкын берләштерүче, мәдәни мирасыбызны саклауга юнәлтелгән чаралар традициягә кереп бара. Әйтик, Шаугер фестивале. Анда әби-бабаларыбыздан килүче борынгы көйләребез, бәетләребез яңгырый. Ә инде тирә-як авылларга илгә сибелгән ырудашларны һәр җәйдә Кәсимовлар җыены, җыя. Авылыбыз турында 5 минутта сөйләп чыгу һич кенә дә мөмкин түгел. Үзең килеп күрү, ишетү, кунак булу, сыйлану кирәк. Рәхим итегез, куанып каршы алырбыз.